Pwy sydd wedi cael y bel dan eu cesail? Ymlaen maen nhw'n mynd. Mae yna gais mynd i fod, neu wedi cael ei ddal i fyny. Mae'r cais wedi ei ganiatau. Y bachwr Sam Evans sydd wedi sgorio. Mor syml a hynny. Y trydydd linell mewn chydig funudau, y trydydd sgarmes symudol, a Sam Evans efo bel dan ei gesail yn sgorio cais cynta'r noswaith. Williams i daflu. Lock yn bel y llithro dwy ddwylo fo fel arfer mor ddiogel. Allan i Wyman yr wythwr. Yn brwydro'n fynd 2-3 o amddiffynwyr Merthyr i'r dde, Bancroft i'r blaen esgellwr Cŵp. Na ddynion naill ochr neu llall i Bancroft yn edrych amdano. Ond Merthyr roi pwysau yn ysgarmes Davies. Allan. I Greg Callow. A Callow yn mynd yr holl ffordd ac yn sgorio, gwthio'r dyn ar neillu. Rhywun i weld y bod Merthyr wedi pwysau ymlaen yn ardal y dacl. Allan i Callow, gwthio'r dyn o'r ffordd. Disgwyl bod rhywun arall yn mynd yn ei fel awr, ond Callow yn mynd yr holl ffordd ac yn sgorio cais cyntaf Bargoed am yr Oson. Wyman, Callow. Cadw gafal ei tro hyn, mae Callow yn gry, yn bwerus, ond Merthyr wedi dwyni yng nghysgodion y pyst. Dynion i'r chwith, James ymddi hun. Pwy sy'n sgorio? Ai James y mewnwr ydio? Mae'n anodd gweld y fan hyn, ond un peth sy'n sicr, mae Merthyr wedi sgorio. Mae'r ail dro yn y hanner cyntaf yma. How ar y siswrn. Hyrddio yn ôl. Unwaith eto, mae amddiffyn Merthyr neu. Mae wedi bod mor, mor dda yn ardal na'r chwarae. Llinell gadar yn trefnus, bygythiol wrth amddiffyn. Bancroft yn cadw meddiant, Dyer. Dyer ar ongl, Dyer yn cael bach o le, Dyer, di am sgorio? Ydy, Dyer wedi sgorio ac yn haeddiannol ar ddechrau'r ail hanner a Bargoed wedi sgorio. Pwyll niau, Dyer ar yr ongl, nôl tu fewn, yn curo un, dau os na tri chwaraewr a brwydro dros y linell i dotio lawr. Cyfle rwan efo'r ail drosiad i roi Bargoed ar y blaen am yr ail dro. Mae'n gywir syth lawr canol y pyst a Bargoed ar y blaen o pwynt yn unig. Ac ef amser rhedeg allan. Mae rhaid ymosod a Jarvis sy'n ymosod ond fel o'n y dorf yn meddwl bod y maswr wedi bolchi. Croesi ydy'r alwad a mae'n gig gosb i'r ymwelwyr. Ac efo 9 munud ar y cloc a 4 pwynt yn gwahaniaethu rai dîm. Jones yn anelu. Di methu ei gynnig dwytha am y pyst. Ond dio ddim yn methu honna. Mae na ddynion. Mae'n gysgod y pyst. 5 medr yn brin. A os cais i ddod. James, allan yn bell. Ydy'n ymlaen. Wel, yr ail dro mynd i'n ymlaen. A cyfle merthyr neu llanast llwyr. A cyfle i barcoed i dorri ffwrdd. Yn ymestyn ei gam. Y bisiam sy'n rheolo. Ac yn ei ddal o. Antawy'r chwaraewr o Nulli! Wel, mae wedi wneud golau gyffroes, y cloc wedi mynd i ddim yn fan hyn. Bargoed yn trio selio'r fuddugoliaeth. Chwaraewyr a coesau wedi blino yn ymlwybro am yn ôl. Hallett yn ei cicio allan, a dyna chi ddiwedd gloc.
couple of our boys, they didn't pretty, they, they just didn't front up tonight, you know. Um, they kind of, they treated it as a Foster's Cup.

Um, and uh, heads off to Bargoed. Y gêm arall yng ngrŵp 3 oedd Pont y Pridd yn erbyn Glyn Ebwy. Pont y Pridd yn llwyr i oli yn yr hanner cyntaf, a chais yn ystod munudau agoriadol y gêm i'r bytholwyr ddofaswr Ceri Sweeney. Y tîm cartref yn dal i bwyso, Hugh Dowden yn dangos i gryfder wrth osgoi'r dacl ac yn croesi'r linell gais. Cyfle i'r ymwelwyr daro yn ôl, cic esgeulus Sweeney yn cael ei dderbyn gan Ryan Gardner ar yr asgell, sy'n gwneud yn dda i osgoi i'r amddiffyn cyn dadl lwytho, a'r cais yn dod i'r clo, Adam Lane. Roedd sawl cais i'r tîm cartref yn yr ail hanner, a'r gair olaf i'r cefnwr Callum Hall wrth iddo weibio heibio'r amddiffyn cyn turio. Buddugoliaeth gyfforddus, i Bontypridd. Er gweitha colli ei gêm nhw, Merthyr yn parhau ar frig tabl grŵp 3.